دوستو اج میں تہاکوں ایہ ڈسنا چاہنداں کہ ایسے کیا کروں کہ اساں ایں مہنگائی توں اپنے آپ کوں بچا سکوں یا اپنی زندگی کوں تھوڑا بہتر کر سکوں۔ دوستو ساکوں اپنے آپ کوں تھوڑا جیہا تلے گھن کے آوݨا پوسی۔ دوستو تساں ایہ ڈیکھو کہ اگر تساں موٹر سائیکل تے سارا ڈینہہ ٹریول کریندے ہاوے تاں تہاڈا موٹر سائیکل نال گزارا چلدا ہئی۔ تاں ہݨ تہاکوں سائیکل تے آوݨا پوسی۔ اگر تساں سائیکل تے نیڑے آ سڳدے تاں تساں آٹو رکشہ گھن گھنو، اوندے تے آپݨا سفر کر گھنو یا اپا پیادہ کر گھنو، پیدل کر گھنو، اوندا فیدہ تہاکوں ضرور تھیسی، کم از کم تہاݙی صحت بہتر تھیسی دوستو۔ دوستو اتھوں ٹریولنگ توں بعد باقی چیزاں ہن کھاوݨ پیوݨ دیاں روزمرہ زندگی دیاں۔ سب توں پہلے تاں جیڑھیاں چیزاں اساں روٹین اچ اپݨے۔ چونچلے کریندے آسے گھر دے وچ بہہ کے کہ اج سیواں پکاؤں چا، اج چاول پکاؤں چا، اج اساں کجھ وئی پکاؤں چا، اساں اس طرح دیاں جیڑھیاں ڈشاں ہن انہاں کوں گھٹ کیتا ونج سگدے تساں دوستو اوندے کولوں بعد باقی بہوں ساریاں چیزاں روز مرہ دی زندگی دے وچ جیڑھیاں اساں بازاروں گھن ویندے آسے تے ونج کراں کیں اپنا یعنی گھر آن کے پکیندے آسے کھاندے آسے یہ وہ۔ دوستو میں تہاکوں مشورہ ݙیساں کہ بیشک تہاݙے کولوں ہک مرلہ جاء خالی ہے تاں تساں کچن گارڈنگ سٹارٹ کرو۔ اس دی مراد ایہ ہے کہ تساں اتھاں ݙو کھیلیاں بݨاؤ، اوندے اتے توریاں لاؤ، کدو لاؤ، پیٹھے لاؤ، پیاز لاؤ، سبز مرچ لاؤ۔ دوستو ایہ چیزاں آپݨے گھر اچ اگاؤ تاکہ تہاکوں ڈیلی دی کم از کم سبزی بازاروں نہ گھنݨی پوے۔ دوستو! ٻیا میݙا مشورہ تساں دوستاں واسطے ایہ ہے کہ اگر تساں دے گھر ہک منجھ ہے یا ہک ڳاں ہے تاں جیڑھی ترے توں چار کلو اگر کھیر ݙیندی ہے دوستو تاں تساں اوں کھیر دی ݙہی آپݨی بݨاؤ۔ ݙہی بݨاوݨ دے نال جیڑھا اوندا مڳھ کٹھا تھیوے دوستو اوں مڳھ کوں تساں روٹیاں چوپڑݨ دی بجائے اگر ہک ݙنگ دا اکوں دانگ لاؤ اور اوندے نال بھاڄی پکاؤ تاں دوستو ایہ سونے تے سہاڳا تھی ویسی۔ تہاڈی صحت وی بہتر تھی ویسی دوستو اور تہاڈے پیسے وی بچ ویسن تہاکوں اے جیڑھی زہر اے جیڑھا آئل اے جیڑھا گلڈ اہے اے نہ گھنڑنا پوسی دوستو اتنے سارے جیڑھی الے اساں کم شروع کر ڈیسوں یعنی اساں گلڈ آپنا بنڑاونا گھیو آپنا بنڑاونا شروع کر ڈیسوں سبزیاں اساں آپنیاں اگا گھنسوں دوستو اوندے کنے بعد یعنی کوشش کرو کہ ہینڈ پمپ یوز کرو میکسیمم ہینڈ پمپ یوز کرو بجلی دا موٹراں گھٹ یوز کرو۔ دوستو کوشش کرو کہ ہتھ الے جیڑھے پرانے پکھے ہن انہاں کوں گھن آؤ زندگی دے وچ دوستو سارے والدین سارے بزرگ سارے انہاں چیزاں دے وچوں گزر کے آئے ہن انہاں سارے کولوں بہتر زندگی گزاری ہے او سارے کولوں بہتر طریقے نال ایہو کر گئے سارے کولوں زیادہ لمبی زندگی کیتا جی تے گئے دوستو ایہ میڈے چند مشورے ہن اگر تساں انہاں دی امپلیمنٹ کریسو تاں میں یقین نال آہداں کہ تہاڈی زندگی دے وچ کم از کم سکون